Tella yiwet n teẓgi yettidir deg-s yiwen uɣerda d amecṭuḥ d amergagaḍ yettagad ula d tili-s yettagad abẓiẓ yettagad uccen ula d aḍu ma ihuzz afurek ad tafeḍ yerwel anda i yufa axemmuj ad ikcem deg-s ur d-itteffeɣ ara imeddukal-is s iɣersiwen

ar ugellid iɣersiwen ar yizem imdukkal-is ḥaren d acu ara yexdem umergag aḍammagi ar yizem ɣer da ikkes lxuf yuli ɣer sufel n weɛrur n yizem yettweheyya s yimdukkal-is amakan lxuf ur t-isɛi Dukalis ḥaren ugaden fell-as. Imarni kan yuki-d yizem. Yezwi iman-is aɣer da iɛedda-d lqaɛa. Aɣer da d yizem udem ar udem.
Yak atan ad k-yečča ɣer da. Ha, waqila teqqleḍ d argaz, tzemreḍ iman-ik. Acu txeddmeḍ ɣef aɛrur-iw? Deg leɛnaya-k, ay agellid, teẓgi ur itett ara. Deg leɛnaya-k, ulac yir aɣersiw yecban deg teẓgi-agi. ttagadeɣ ttagadeɣ mliḥ ttagadeɣ aṭas aṭas ula eh, eh, ula di ffer tenqels ma yeɣli-d ad tafeḍ yessagad-iyi deg leɛnaya-k ur itett ara
bɣiɣ bɣiɣ ad ayik s lxuf-agi ay izem ẓriɣ keččini ad tzehreḍ tikkelt ad tessagadeḍ akk iɣersiwen i leɛnaya-k ḥader-iyi ad iliɣ ddaw leɛnaya-k iwakken ur ttagadeɣ ara akka d asawen izem yettmuqul-it kan ur sɛid d acu i s-d-yenna ɣer da yettṛaǧu
waqila tebɣiḍ ad k-ččeɣ tebɣiḍ ad k-ččeɣ d tanalt yak
nniɣ-ak nniɣ-ak zemreɣ yiggwas kan ad ay-t-iḥwijeḍ yiggwas kan ay ad k-ɛiwneɣ deg kra neɣ kra.
Keččini, anect ubeɛɛuc, ad tɛiwneḍ dadda-k izem, ḥezmeɣ d iman-ik.
Mi iwala izem aɣerda yettergigi sdat-s. ur yebɣi wara ad t-yečč. Tesɛiḍ zzher, tufiḍ-iyi-d ṛwiɣ ur lluẓeɣ ara, ma ilaq ččiɣ-k. Tura ddu yis-i nekk ẓer tara wallen-iw. Ɣer da i yuɣ asawal, iɣersiwen-agi ḥaren wayen i d-yeḍran. Ɛeddan wussan. izem yelluẓ yeffeɣ-d yezzi i teẓgi ma yella kra ara d-yawi yettwaṭṭef yettwaṭṭef deg ucebbak iṣeggaden yettwaɛelleq deg yigenni ur yezmir ad d-yessenser agellid iɣersiwen neɣ agellid d teẓgi yuɣal d abeḥbus deg ucebbak ulac war ad t-id-yessenser Akra kan la ddewwiren iɣersiwen-nni nniḍen wa deffir wa lameɛna wa ara iqerrben ulac yiwen ur izmir ad iqerreb ar yizem ṭallayen kan ata ya uɣerda-nni

aɣerda ur iḥar ara laku seggal la yiwen yettkemmil ixeddim-is igezzem deg imurar-nni akra kan acebbak yeqqers izem yeɣli-d lqaɛa yenna-yas ali-d ar weɛrur-iw teyyaḍ ad nazzel ad nerwel Ukt, izem yeɛya, yekna, iṣubb-d uɣerda ɣer lqaɛa, yenna-yas yizem. Ur umineɣ ara assen akken i yi-d-tenniḍ yiggwas ad k-id-selkeɣ d ameḥqranit i k-ḥeqreɣ semmeḥ-iyi. Ad tselkeḍ-iyi-d ass-agi ad ak-iniɣ tanemmirt tameqqrant. Aḥsuɣ seg wass akka d tasawent ur ttagad ara aqli yid-k ad tiliḍ ddaw leɛnaya-w ur tettagadeḍ ula d yiwen ihi deg wass akka d tasawent ad ak-iniɣ keččini d mmi-s ugellid d teẓgi Iɣersiwen-nni merra usan-d ad hennin neɣ ad sserfqen i uɣerda iḍeggren tugadin. Seg wassen aɣerdad yid-m uɣalen d imdukal, i lebda ttidiren akken deg teẓgi.